Salam gadyrly dostlar, mähriban watandaşlar. Gowy ýagdaýlaryňyz? Men bu gün size Word programmasy barada gürrüň bermekçi. Word programmasy bilşiňiz ýaly işde, iş edaralarynda, okuwda we beýleki mekdeplerde giňden ulanylýan zerur programmalaryň biri bolup durýar. Şonuň üçin kompýuter ulgamynda täze öwrenmäge başlan ýaşlarymyz üçin we beýleki ildeşlerimiz üçin bu gün öz bilýän zatlarymyzdan gürrüň bermekçi. Belki bilýänsiňiz ýöne geliň bir ýandan ilki başyndan başlaýyn bu çekdidäki diskçiň suraty bu faýly belläp goýmak sahranýa etmek üçin ýadynda saklatmak üçin bu ikinji görýäniňiz bir edilen hereketi ýerine gaýtarmak üçin mysal üçin salam Salam diýip ýazýas. Salam dostum. We indi şu iň soňky ýazylan hereketi yzyna gaýtarmak üçin şu peýdalanýar. Peýdalanýar. Dostum diýip ýazylan aýrylyň. we ýene onuň sag ýüzünde ýene bir strelka peýda bolýar. Ony bassaň ýene ýüzüne dolanýar. E, bundan başga da indiki hereket faýl ýazgysyna geçýär. Faýl ýazgysy Ýazgysy görşüňiz ýaly, esasy faýlyň baş birinji sahypasyna geçýär. Bärde ýene täze faýl döredip bolýar. Ýa başga bir Word faýlyny açyp bolýar bärde. Bärde şu döredilen faýlyň gurluşy hakynda gürrüň berýär. Nirde näme Edýär Razmer Gowulny, Astra sahypasynyň sany, sözleriň sany we näçe wagt açyk durandygy hakynda we beýleki maglumatlary berýär awtor hakynda ýene ýene beýleki maglumatlar. Bundan başga-da ýene sahranitda, sahranidi diýen bilýäňiz, ol bellemek üçin Вот onun aşağına saklanit kakka, saklanit kağa bassaň, e, faili kompýuteriň içinde bellik edýär we nira bellejekdigini görkezmek üçin, mysal üçin, aýsy sen ora boş stolda goýjakmy ýa başga ýerlerde goýjakmy? Şuny demek, şuny peýdalanyp bolýar. Peçat printerde peçat edip bolýar we dogrusu ondan aşagy gaty zerur dälmi gadýar. Geliň indi esasy esasy bölüme geçeliň glawna esasy. Bunda görşüňiz ýaly Times New Roman ilki eger bu sözlügiň şriftini üýtgetmekçi bolsaňyz Times New Roman bu şriftiň ady ýene başga-da kän görnüşler bar eger nägile edesiňiz gelse özüňiz öz islegiňize görä üýtgedip bilýäňiz ýöne dokument işlerinde köp giňden ýaýran görnüşi Times New Roman bu görýän sanyňyz bu şu hatyň sözleriniň ulugyny kiçiligini kesgitleýär olary kiçeltip bolýar öz islegiňize görä we bu ýerden hem öz nähili öz göz çakyňyz bilen almak üçin kak gowy amatly şertler. Ine bu görýän sanyňyz, bu görýän knopkaňyz, bu sözlemiň birinji harpyny uly edýär we galanyny kiçeldýär edil sözlemdäki ýaly. Bu bu ikinji basyp görkezeli hemme hemmesini baş harp däl-de setir harp bilen edýär. We ýene beýleki görnüşler bar, hemmesini baş harp bilen ýazýar. Bundan başga-da ot hemme sözleri, sözleriň birinji harpyny baş harp bilen ýazýar. Geliň, giňişleýin. Köpräk söz alalyň sözden. Iň soňky täzelikleri. Bu internetden alnan makala, täzelik, soňky täzelik habarlary. Geliň şuny Oňaralýan edilen dokument işlerindäki ýaly, bunu oňarmak üçin hemmesini bellik edýän, şriftini üýtgetmek üçin isleseňiz, myşkaň kömegi bilen bellik edip bilýäňiz syçanjygyň ýadany. Eger hemmesini bellik etmek isleseňiz, ýerde amatly knopka bar. Ctrl A, Ctrl A bu tekst sözleriň hemmesini bellik edýän. we bellik edeniňden soň şrifte basýaň ýa-da ýa-da aýdyşym ýaly we üýtgedýäň eger nähili gullugy göwnüňize ýarasa olary kiçeldip bilýäňiz ondan bu ýerde bundan başga-da bu setirjikleriň suraty bar bu birinji setir hemmesi sözüň o hat ýazylyş ýaly gidýär bu ikinji bu listiň ortasyna goýýar ortasyna sallaýar hemmesini bu listiň çep ýüzüne geçirýär. Eger belki bilýänsiňiz, titulnik list. Wot, dürli referat ýazanyňyzda, beýleki dokument işlerini ýazanyňyzda, mugallymyň adyny ýa öz adyňy, grup nomerini ýazmak üçin peýdalanylýar çep ýüzde titulnik listinde. Bu hemme çep Bize sag ýüzüni deňleýär bu bu. Mine görşüňiz ýaly sag we çep ýüz deňleşýär edil kitaplardaky ýa beýleki dokument işlerindäki ýaly. Gursowa gursowa işlerinde şuň ýaly edilýär. Mine bul görýän knopkaňyz aralyk. setirleriň arasyny ulaltýar, kiçeltýär öz islegiňize görä. Dokument işlerine köplenç eger käbir mugallymlar sahypalaryň köp ýa az bolmagyna garaýar, eger köp edesiňiz gelse, eger ýazmana zat tapylmasa, öz öz peýdalanyşym we beýlekiler hem şoň ýaly köp mugallymlar hem peýdalanýar. Bir ýarymda bolýar aralygy azajyk giňräk, ýöne Bulam e, talapdan daşyna çykanok diýen. Indi mundan başga-da ýene näme bar aýtmana. Ýene esasy mysal üçin täzelikler diýeli täzelik diýip at goýulşyna. Muňa at goýmak üçin ortadan mysal üçin ortadan goýmak üçin goýsak Bunun üçin täzelikler diýip ýazýas. Ýadanym bu J harpy bu J harp goýulýar haty. Garaltýar. Mysal üçin täzelikler ýazýar. Täzelikler. Bundan başga da nähili her hili görnüşde edip bolýar, aşagyny çyzyp bolýar islesen. Bular öz ýerinde gerek ýerler bolýar. Eger bu harpy goýulandyrmak üçin, mysal üçin, birinji setiri alalyň. Bunu goýulandyrmak üçin indi gyzgyn klawiş ulanylýar. Bu klawiş kompýuter bilen köp iş salşýanlara hemme hemme kişä şeýle amatly. Bunu goýultmak üçin, mysal üçin, şuny men goýultjak bolsam, kontrol B basylýar. Kontrol B-ni basýan goýulýar. Bellik eden ýerim. Eger hemmesini belli geçjek bolsaň, hemmesini belli geçýän hem ýene basýan. Bundan başga ýene-de ýene-de bu komandany eger ýadyňyzdan çykarsaň, ýa beýleki komandalaryň nähili aňsat görnüşde gyzgyn klawiş bilen işleşmek isleseňiz, şonuň üstüne bu strelkany eltýäňiz we özi aýtýar, haýsy näme basmalyny. Şol bende peýda bol kontrol ben. Ve beýleki de beýleki ýene köp zatlar bar. Ýene näme? Ýene de bu ýerde bu buna haty owadanlamak üçin bunu köp reklamalarda ýa beýleki zatlarda peýdalanýar, dokument işlerinde kän peýdalanmaýar. Вот. nähili bu daşynyň reňkini üýtgedýär. Ýene kölege ten kölegesini ýasak bolýar, eger nähili ýasasyny bilse. Bu garşylyk öwüşgini diýilýär, garşylyk öwüşgini. Ýene-de Kän her hili nähili edesiňiz gelse öz islegiňize görä görüşdirip bilýäňiz. Ýene näme? Bul hatyň daşynyň reňkini ýitgidýär görşüňiz ýaly mysal üçin. Men şu şuny ýitgetmekçi bolsam, bellemekçi bolsam, molynlar şeýle bellik edýärler. Eger ýalňyş bolsa ýa ýene bir zat bolsa şony ýitgetmeli diýip, şuny ýitgetmeli diýip görkezse, şuny ýaly bellik edýärler. Ýene aýyrjak bolsaň, nes Net sweta da goýan ýokdy getdim. Bu bolsa bu harplaryň reňkini üýtgedýär. Mysal üçin bu saryny aýralyň. Gelin şu harpyň täzelikler baş adynyň reňkini üýtgedelim. Nähili reňkde goýsak, goýjak mysal üçin gök reňkden ýa gyzyl reňkden. Şu bu ýerde peýdalanýar. Bundan başga-da ýene näme bar aýtmaly? Aýtmaly zadymyz. Ha, bularam şol şriftini ýene beýleki zatlaryny özüň düzüp bolýar her hili ýagdaýda, eger bu taýyn bolmuşy nähili edesiň gelse düzüp bolýar. Ýene bir belläp geçmeli gowy zatlarymyzyň biri. Ol şu taýda gözlemek barşy gözläp eger gyzgyn klawisyna basanyňda Windows F bolýar. Windows F basylýar. Yok kontrol es. Windows es. Kontrol es basylýar. Şunu gözletmek üçin. Gelin görelim. Mysal üçin näme gözletjek? Ee, studentler bu gözle ulgamyny biri birine test geçilende ya beýleki ýagdaýlarda kömek edilende ulanýar. testiň jogaplaryny ýazýarlar we test geçilýän wagtynda şony tapmak üçin ýa-da ýene beýleki ýagdaýlarda ýa bir gerek sözi tapmak üçin mysal üçin e, mysal üçin awtomobil sözüni gözleýäs görüşüňiz ýaly bärde iki sany jogap tapyldy biri görüşüňiz ýaly ikinjini görmek üçin aşak basylýar Men şunuň bilen şu wideomy tamamlaýan. Mister Pinganýyň üçin sag boluň. Ýene-de nähili teklipleriniz bolsa, näme gyzyklanmalaryňyz bolsa, ýene-de testirlerde ýazyp bilersiňiz. Indiki wideolarda görüşýänçe sag boluň.